Et kann een net iwwer Europa schwätzen, ouni net och iwwer d'EU-Aussepolitik ze schwätzen. Aktuell hu mir e Krich an der Ukrain, de Konflikt am Gazasträifen, Hongersnout an eskaléierend Gewalt am Kongo, Onrouen a Chaos an Haiti, fir nëmmen e puer ze nennen. Historesch gesinn huet de Weste sech meeschtens agemëscht fir d'Interesse vum Privatkapital ze verteidegen, an dëst och wann een doduerch Leit finanzéiert, déi hir eege Bevëlkerung ënnerdrécken an d'natierlech Ressourcë plëmmen. Den aktuelle Konflikt ass ee virun allem vill Leit aus der Zivilgesellschaft zum Opfer gefall. An dozou kënnt nach, datt Krich ëmmer eng extrem Ëmweltbelaaschtung ass an och d'ganz Produktioun vun all de Waffen vill CO2-Emissiounen verursaacht. Déi Lénk stinn dofir ëmmer, Negociatiounen an diplomatesch Léisungen engem arméierte Konflikt virzezéien. D'Militarisatioun, déi iwwerall stattfënnt, mécht eise Planéit net méi sécher a mir sti fir eng Ofrüstung, manner Budget fir d'Militär an eng politesch Strategie, déi just nach reng defensiv ass an net interventionistesch ass. Ausserdeem kënne mir et net zouloossen, Waffen u Länner ze verkafen, wou d'Mënscherechter net respektéiert ginn. Als Lénk stelle mir eis géint all Form vun Imperialismus, politesch, militäresch an ekonomesch, a mir engagéieren eis fir e pazifistescht Europa, wat den Droit international an d'Mënscherechter respektéiert. Mir setzen eis dofir an, datt Konflikter diplomatesch a pazifistesch geléist kënne ginn. Ausserdeem verwerfe mir déi ultraliberal Fräihandelsaccorden, déi just de Multinationallen erméiglechen, nach méi Profitter ze maachen, wärend ronderëm d'Welt Mënschen a Ressourcen ausgebeut ginn. Stattdesse sti mir fir eng kooperativ Handelspolitik, déi héich Sozial an Ëmweltstandarde respektéiert. Eng vun de Konsequenzen vum westlechen Imperialismus ass de Misär a ville Länner, vun deene mir entweeder profitéieren, fir Loundumping ze bedreiwen oder fir hir natierlech Ressourcen fir zu bëllege Präisser un äis ze rappen. Dëst huet zur Folleg, datt vill Leit probéieren, op legalen an illegale Weeër an d'EU ze kommen, fir sech an hirer Famill e bessert Liewen ze erméiglechen. Contraire zu deem, wat vill Leit denken, si mir op Immigratioun ugewisen an der EU, well d'Bevëlkerung am Gaang ass ze alteren. Dat ass ganz ofgesinn dovunner, datt et souwisou dat Mënschlescht an Humanistescht ass, sech ënnerteneen ze hëllefen a Leit de Wee opzemaachen, déi hirer Famill wëllen e bessert Liewen Amazesen. Déi Lénk sëtzt sech géint d'Idee vun der Forteresse de l'Europe an a géint Frontex, déi mat verschiddene Regimmer Dealer maache fir esouwuel Flüchtlinge wéi och Leit, déi wëllen an Europa kommen, hannert de Grenzen ze halen, déi mär dann och nach finanziell ënnerstëtzen. Mir sëtzen eis ausserdeem an géint d'Ursaachen vun der onfräiwëlleger Migratioun, wéi zum Beispill der Ëmwelt, déi op verschiddene Plazen op der Welt et guer net méi méiglech ass ze liewen, géint d'Aarmut a géint politesch Repressioun. Mir stinn hannert dem Droit d'asile, dem Flüchtlingsstatut an dem Regroupement familial a mir si géint d'Accorde vun Dublin, déi et den. fir géint d'Accorde vun Dublin a fir eng méi sozial Verdeelung vun de Flüchtlingen an Europa. Mir sinn ausserdeem dofir, legal, mir sinn ausserdeem dofir, Immigratioun ze regulariséieren a legal méiglech ze maachen, a Leit, déi sechs, Sans-papiers, déi sechs Méint an Europa scho residéieren, ze legaliséieren. Et kann net sinn, datt d'Mëttelmier fir esou vill Leit zu engem. zu enger Cimetière gëtt an datt et a verschiddene Länner esou vill Leit gëtt, déi zumindest e puer Kollegen hunn, wou déi lescht Neiegkeeten, déi ee vun hinnen hat, war, datt se wollten an Europa komme mat engem Schëff an dono huet een ni méi eppes vun hinnen héieren. An dat si jonk Leit vun 20, 30, 40 Joer an dat kann an Europa esou net méi méiglech sinn, datt mär dat ënnerstëtzen.
Genossinnen a Genossen, ech stellen lech déi lescht zwee Punkte vun eisem Manifest vir, déi déifgräifend Reforme vun de Verträg fir méi Demokratie. Mir brauchen en Europa, dat demokratesch, gerecht a méi no bei de Bierger, innen ass. Mir refuséieren déi aktuell neoliberal Verträg a fuerderen déifgräifend Reformen, fir Fortschrëtter, sozial Gerechtegkeet an Ëmweltschutz am Mëttelpunkt ze setzen. Dat bedeit, datt d'Europaparlament muss gestäerkt ginn, andeems et d'Muecht huet, Gesetzer ze initiéieren, déi de Besoinen an d'Striewe vun de Bierger, innen entspriechen. Zousätzlech, zousätzlech, d'Europäesch Kommissioun an d'Présidence vun der Kommissioun musse vun enger Persoun ausgeübt ginn, déi demokratesch gewielt gouf. De Vertrag vu Lissabon vun 2009 hat versprach, den demokrateschen Defizit vun der EU ënner anerem mat der europäescher Biergerinitiativ ze reduzéieren. Mee d'EU läit bis haut nach un engem demokrateschen Defizit. Mir wëllen déi direkt Partizipatioun vun de Bierger, innen stäerken an dowéinst musse mir d'Biergerinitiativ reforméieren. Schlussendlech si mir engagéiert fir exzessiv Lobbying ze bekämpfen an d'Transparenz vun den europäeschen Institutiounen ze fërderen. Demokratie kann nëmmen an engem Ëmfeld opbléien, wou d'privat Interessen net den ëffentlechen Debat dominéieren. An elo kommen ech zum leschte Punkt, last but very much not least, Rechter vu Fraen an LGBTQ plus Leit. Mir liewen an enger Zäit, wou d'fundamental Wäerter vun der Europäescher Unioun getest ginn. D'Rietsextrem gewënnt an all Memberstaat Terrain a bedrot Minoritéiten, Migrant, innen, LGBTQ plus Leit an d'Rechter vu Fraen. De Recht an d'Zougang op Ofdreiwung ass nach ëmmer net europawäit garantéiert. D'Selbstbestëmmungsrecht vun de Fraen dierf op kee Fall vun enger politescher, kultureller oder reliéis Autoritéit a Fro gestallt ginn. Dowéinst soll d'Ofdreiwung zum Grondrecht an der Europäescher Charta vun de Grondrechter opgeholl ginn. Well nëmmen duerch legislativ Moossname kënne mir Gewalt géint Frae bekämpfen an andeems mir eng gemeinsam Gesetzgebung vum Feminizid fuerderen. Mir kënnen net toleréieren, datt Fraen an Angscht liewen an dat selwecht gëllt och fir den Accueil an de Schutz vun Asylant, innen, déi Affer vu geschlechtsbaséierter Gewalt. déi Affer vu geschlechtbaséierter Gewalt sinn. Mir kämpfe fir eng Gesellschaft, wou all Eenzelen d'Recht huet, hei ze bleiwen an ze liewen, ouni Angscht virun Diskriminatioun oder Repressiounen. Mir mussen am Kampf fir een Europa, wou all Individuum d'Recht huet, authentesch ze liewen, zesummestoen.